Mí le do gbe na mi le mía Fofo Yesu Kristo be ŋkɔ xɔasi la dzi. Ee, ame kewo be ŋkɔ mi le sea ye nye Dɔgbeɖelawo Emmanuel kple Diama Awudja. Ye be ŋkɔ mi le se. Mí gba ɖe míabe tanya gã si wo do ŋkɔ nɛ be MSD, Media Service Diffusion, ke mí le míaƒe nusɔsrɔ̃a dzi. Míabe nusɔsrɔ̃a ke be tanya gã ele nyi, ee, Mawu be xa enye nusrɔ̃ƒe. Eye mi gblɔ be nusrɔ̃ƒea nusrɔ̃srɔ̃ ɖe gava kplɔm e, akpa bue le nyi be na miaƒe kadede tɔxɛ ku ɖo Mawu. Miaƒe kadede kplikpaa ku ku ɖo mia Fofo Yesu Kristo. Ke kadede ŋua e kplɔ mi be na mi la yi mi la no wɔ goɖoɖo tɔxɛ ku ɖo mia Fofo Yesu Kristoa ŋdi keŋ e fɔfɔ fɔfɔ mea mi la dze ŋkekea gɔme ku ɖo mia Fofo Yesu Kristo Ẽ, bena míaxɔ ye gbedasiwo kuɖo afɔdopewo le egbɔ. Eye le enua mea, ebiɔ so mía gbɔ bena, Mí la nya, ẽ, mí la nya leke wodona to mía Fofoa, ase eƒe gbe, akpɔ vovototo le mía Fofo Yesua ƒe gbea, alo mía Mawu, mía Kplɔla, amesi na be ŋkekea su mía si, eye amenuvevea gasu mía si la, mía, mí la nya ebe gbe,

Wosena Mawu be gbebi la nya vovototo le mía, ma, míaƒe Mawu si nye mía tɔ, si nye, si nana mí afɔɖoƒea, mí la se eƒe gbe, míado vovototo ebe gbe, ke ebe nusɔsrɔ̃ dzi mí le eŋua. Egɔme bena ame nu veve be nyi bena míadze ŋkekea gɔme kuɖo Mawu. Míado gbe ɖa. Fofo ma ŋu nu sẽwo katã tɔ, dziƒo kple anyigba Wɔla, míde akpe na wò. Akpe na wò bena ègakplɔ mí va teƒe nyui sia le ɣeyiɣi nyuitɔ kple ame nyuiwo bena míagayi dɔdasia dzi. Gbɔgbɔ kɔkɔe, wò ŋutɔ gava kplɔ mí le ɣeyiɣia me eye wò ŋutɔ nàva xɔ teƒea sɔ do se. Eye nàdzra dziwo ɖo, susuwo ɖo bena nu sia nu si míagblɔ la nage ɖe dzi nyui ɖe me eye nage ɖe susu nyui ɖe me Na nunya ku sidzedze mí ame siwo le fiẽ be míagblɔ nya, eye ame siwo katã woasee la, na wodzi mía ŋu. Papa akpe na wò le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Amen. Amen.
Ke masɔ gbea na Emmanuel. Yo, enyɔ mi da akpe ne Yehowa Mawu le miaƒe agbe ta. Miwo miame to se ŋɔ na mi be nusi gbɔgbɔ me mi le gblɔ la, gbɔgbɔ kɔkɔetɔ nakpe le mia ŋti eye miase gɔme. Eye mía nɔvi si ke nele emɔa nu la neɖaɖa mɔa ɖi. Mawu neyra gbogbo ɖe enu. Eye ame si ke nele camera dzia woyɔe be Uro Bangana Abbas. Donc Mawu neyra wò tsã gbogbo ɖe enu. Enyo mía trɔ va xɔa me. Mí le ƒonuƒo kum eku ɖewo leke nawɔ kaka nase wò Wɔla, wò Wɔla ƒe gbe. Ele veve ɖe, Mawu kee wɔ mía, Mawu wɔ to, ewɔ ŋu, enu, ewɔ ŋɔti, ewɔ eto se nu. Wa, mí ɖo la xlɔ̃ awɔ ɖe sia ɖe bena ame ke ne wɔ to la, esena nu, eye ame ke wɔ ŋku la, ekpɔna nu, eye ame ke wɔ nu la, eƒona nuƒo, eƒona nuƒo. Eŋuti ta ye ya sɔ akpe bena. Ɛ̃, nase Yehowa wò Wɔla ƒe gbe la. Edzi mí le nyui sɔ ɖe va yia bla la gbe ke ne va yia. Míƒo nu kpɔ, mí ɖe gɔme le ɖe alo mí wɔ kpɔkplɔ le eme. Bena Yehowa ŋutɔ gblɔ le eƒe nya me le Salomɔ blatɔ̃ vɔ evea kplikplikpuia me nyia bena ya fiɔ nu wò, ya ta mɔ na wò, ya ɖaɖa amo na wò. Eye Yesu va gblɔ le Nyanyuie kɔkɔea me, Yohanes ƒe Nyanyuie kɔkɔea me bena le Yohanes ƒe agbalẽ tame wo. kpekpe blaeve-vɔ-adrea bena, Nye alẽviwo sena nye gbe, medze si wo, wokplɔnam do. Ŋ, Nye alẽviwo sena nye gbe, medze si wo, wokplɔnam do. Ŋ, Eye Biblia na mína be Romatɔ, Romatɔmagbalẽ tame nyi kpukpui wuienea me bena, Ame si ke gbɔgbɔ kɔkɔe kplɔna la. Enyi Mawu ƒe Vi vavã. Eye be gbɔgbɔa ŋutɔ ɖi na ɖase le míaƒe gbɔgbɔ be na Mawu viwo mi nyi vavã. Ãa, ne va vem be mete le se gɔme o eye mete yi nui o, mete le va teƒe le aƒe agbewo me la, mekpɔ vɔ̃ na wò halo o. Ke to nyɔ ɖe ena se leke enuɔ yina ɖoa. Egbe la, mi la ƒo ŋkɔ ku ɖo nɔnɔme kae manɔ Nyemase Yehowa ƒe gbe o. Nɔnɔme kae manɔ? Nyemase nye Wɔla ƒe gbe o. Nɔnɔ gbãtɔe nye be na wòɖo la trɔ dzi me, wòɖo la xɔ Yesu se Aƒetɔ kple Delaa ne wòɖo la hu eme, ahu wò nu vɔ̃ gɔme, aɖe kuku ne Mawu be Mawu nesɔ ye menu vɔ̃wo kee, eye naxɔ Yesua se Aƒetɔ kple Delaa le aƒea gbewò me kpɔa. Mawu ƒe nuƒoƒoa, ela yi nyuie ɖe. Evelia nyi be na nàɖo kadodo nyuie kpakple Mawu. Kadodo alɔfadzalɔfadzi kpakple wò Wɔla la, ele veve ɖe. Eye sɔ yi dzi la, etɔ̃liae nyi be na wò dzi me nekɔ. Yesu na mínya be, Ame si ke me dzi me kɔ la, ela kpɔ Wɔla. Ame si ke me dzi me kɔ la, akpɔ Wɔla. Eye enelia nye xɔse ƒe nya. Wogblɔ ɖe edzi dzi be na toɖoɖo. kple dziwɔwɔ la nyɔ wu ŋgɔa? Toɖoɖo nyɔ wu vɔsa. Toɖoɖo kple dziwɔwɔ la nyɔ wu vɔsa. Donc toɖoɖo ele veve ɖe xɔse la egɔme nyi be na toɖoɖo Mawu ƒe nya kple Mawu ƒe gbe. Eye amesiame si ke di be yease Yehowa ƒe gbe la kaka ɖe edzi kplikpaa ɖe ɖo la nɔ esi bena alesi ke Mawu ƒo nu ƒo ne blematɔwo ƒo nu ƒo ne Mosewo, ƒo nu ƒo ne Abrahamwo, wobe Abraham ku Mawuwo kana ase ŋu, eye Mose kudo Mawu wokana ase ŋu, woƒona nu ƒo ŋkume ku ŋkume si xɔlɔ̃ ku xɔlɔ̃ ene. Xɔse ƒe nyae, kakaɖedzi ɖe nɔa asiwò bena Mawu ƒona nu ƒo, ela ƒo nu ƒo ne yi tsɛ ela ase eye Mawu la ve nuwò. Kpɔtɔea nye bena gbɔgbɔnyenye. Bɔbɔnyenye, Ne Mawu ƒe gbɔgbɔ kɔkɔe le wò me le agbɔsɔsɔ me tutututu eye xɔse le asiwò la, womekɔna ame ɖokui yina dzi o. Ŋ, akɔ ɖokuiwò dzi glodzoo be leke ku leke ao, bɔbɔnyenye la nɔ eme ele si ɖeviwo ene. Ɖeviwo me, menya nusi ke nyi leke ku tɔo. Kpɔ ɖe ŋu, Ne nuɖe le dzɔ le ɖevi dzi la alo eva tɔa ku nɔa gbɔ la alo ga le hiã eva tɔa ku nɔa gbɔ la, wote gblɔ ɖe kpekpe be ga mele esi o. Nuɖe kpekpe mele esi o. Eya le eƒe susu me wonya be enya be na ega le asiwò be wole ble ye. Ena be ɖevi ɖewo avi ku tɔ ku tɔ wo fana. Mawu ya ehiã bɔbɔ nyenye sia tsã na mia katã. Kɔa mava yi edzi lekea, tutugbã la ne wole edzi be na yease Yehowa ƒe gbe la, woɖo la trɔ dzi me. Evelia, èɖola ɖo kadodo nyuie kpakple Mawu. Etɔ̃lia, wò dzimeɖola kɔ. Eye enelia, xɔse nanɔ asiwò, eye kakaɖedzi kplikpaa aɖe nenɔ asiwò bena Mawu ba kpɔtɔ le ƒo nuƒo, ela ƒo nuƒo ne yetsã. Eye atɔ̃lia la enyi bɔbɔnyenye, bɔbɔnyenye. Míɖo la bɔbɔ mía ɖokui lo Mawu ƒe kpɔkplɔ te. Míɖo la bɔbɔ mía me ɖokui lo Yesu Kristo ke ne ƒu ɖe mía ta, fɔ le mía ta me kpɔkplɔ te, kpɔa nu si ke wòle di la se la, wò la se gɔme le Mawu ŋkume. Akpe na wò, wò ke ne le to dia Mawu gbakpɔtɔ le ŋkpɔ vɔ na wò. Ne mo se kpɔ o tsã la, dze agbagba be na eyi ge wò la se gbe ɖeka gbe. Mawu la ƒo nu ƒo na wò. Mawu la ka seŋ kpakple wò. Elabe gbedodoɖa mi gblɔe be na ame ɖeka meƒona nu ƒo o. Ne ame ɖeka le ƒo nu ƒua, woyɔnɛ didi bena ame ya mele nyuie ɖe o. Kpɔa aƒo ado gbe ɖa nyi be aka asem kpakple Mawu, ado gbe ɖa, aƒo nu ƒo kpakple Mawu ye. Menye be ame ɖeka be nuƒoƒoƒoa miatɔ minyae kpɔe ɖa be ame ɖeka le ƒo nu ƒo ye ame ɖe kpɔ tsɛ mele ƒo nu ƒo oa, ã, nya biɔ se loo. Mi ɖe le asi mi dzo. Sɔ yi edzia, e, míava kpɔ ale si ke Mawu ƒoa nu ƒo ne mía. Emɔ ka dzi ye tona ƒona nu ƒo ne mí o. Mɔ kawo dzi etona ƒonaƒo ne míɔ? Edzidzi dzia ame sugbɔ gbɔdzɔna be yetɔe dzi vɔa yemle se ŋɖeketɔ gɔme o. Dɔdasi gã ɖe enyi bena ne Mawu ƒe be aƒo nuƒo na wò vɔa wòle nu vɔ̃ me. Hm, Mawu di be aƒo nuƒo na wò vɔa wòle nu vɔ̃ me la, màte se Mawu ƒe gbe o. Ema nu vɔ̃ atrɔ zu mɔxenu ne Mawu ƒo nuƒoa mase egbea se sɔ. Egawɔ be wogblɔ be míabe dzime ɖo la kɔ. Ŋu, ne dziwò me kɔ, Yesu agblɔ be ame si ke be dzime kɔ la, ela kpɔ Mawu. Ne dziwò mekɔ oa, Mawu ŋdza ze nɔ ka ƒo nuƒo na wò. Enye nu gbãtɔ ke le veve ɖe be ɖa ɖo dzi be Mawu ne ƒo nuƒo ne ya, eɖo la dzra dziwò me lo, eɖo la nɔ kɔkɔenyinyi be agbe. Woɖo anɔ kɔkɔenyenye be agbe na Mawu. Mawua kɔkɔetɔ enyi. Ne wova le nɔ ɖi me, le wɔ nuvɔ̃, le ƒo nu ƒo, le da le akpa ku tɔ, ava do be Mawu ne ƒo nu ƒo ne ya ao. Abosam ye aƒo nu ƒo nɔ alo ŋutilã ye aƒo nu ƒo nɔ. Donc dɔdeasi ye nyi bena Mawua sɔ gbe bena yeaƒo nu ƒo nɔ. Mawua sɔ gbe be yeaka seŋ kpakpli wò. Kpɔtɔea eso na mía gbɔ. Nusike na be mɔm le ƒompo ne miwoa eso na mia gbɔ mi la va kpɔe tsã zã ɖe ya ma dzidzi oa? Kɔa ena be mi ɖo la hlɔ dɔta si enyi na Kristo tɔ. Yesu gbɔ be nye alẽ viwo se na nye gbe me dzesi wo wo kplɔ na ye do. Alẽ yo nyi loo alo agbo yo nyi. Agbo yo me se na nu o. Alẽwo se na nu. Ne wo nyi Mawu ƒe alẽ vi. Alo wònyi Mawu ƒe Vi. Wòɖo ase be gbe kpɔkpɔkpɔe. Ne va vɛ ŋutɔ le se woa, ènya ne le dzɔ le dziwò. Nuɖe le dzɔ le wò me. Wòle to nɔnɔme le me ke bena alo nu vɔ̃ ɖe le wò me la, womedzina be yeata asi ŋutiwò. Ye wòku ɖe ŋuti sheka gutɔ kuna ɖe ati ŋuti nene la, Mawu mate gblɔ nya ɖekpekpe na wò egbea agblɔ sɔ. Eŋuti ta, kudɔ ame gbogbo ɖewo le le anyigba dzi, wole Kristo me vɔa wotsina dzi. Womesɔna ɖe le eme o. Biblia xexlẽ tsã zuna agbã, gbedodoɖa tsã zuna agbã. Kpatakpata tsã woxlẽ Biblia me akpa ɖe vɔ wodo gbe ɖa tsã kpɔ wodzo ƒlaa. Eya ne ɖe sɔ fia wò bena kpɔ wo mate ƒo nu ƒo na wò o. Ena be mígblɔ bena ame ɖeka me sɔlemedede eye nana bena wòle ase nu ɖe gɔme sɔ yi edzi la, enu gbãtɔ si ke Mawu zãna sɔ ƒoa nu ƒo ne mía enye Biblia. Biblia, Mawu ƒe Nya. Mawu ƒe Nya xexlẽ. Mawu ƒe Nya la enyi ŋusẽ. Mawu ƒe Nya la ŋusẽ ye nyi eye Mawu ƒe Nya la ye ŋutɔ ele eme. Eŋuti tae ɖe sɔ fiɔ bena Kristotɔ la, Biblia la alo Mawu be Nya nyi míaƒe senɔ si ke Mawu sɔ da le na mí bena ne mítrɔ dzime Eye míexɔ edzi se si Aƒetɔ ƒe dela ne la, ese nɔ sia la made hehlẽ le míaƒe nu gbɔ o. Míɖo lɔlɔ̃ xlẽ se ke Yohanes ƒe Nukatima Yosua ƒe agbalẽ gbã ta gbã kpukpuia me nya gblɔ bena, Woma sia nu ba de le nu gbɔ na wò. Anɔ hlẽ zã kple kele, eye nuwo la dze edzi nɔ nyuie ɖe. Eye Salomo gbãtɔa kpukpui sɔ yi ɖe agbãtɔ sɔ yi ɖe etɔ̃lia gbɔ bena enya hlɛ̃hlɛ̃ ŋdi keŋ kple wòtrɔ la, ele esi be ati si ke wodo ɖe etɔ ƒudo, etɔ to ene. Ati sia sẽna ku ɣesiaɣi. Nenema Mawu le dzi so mía gbɔ enua, ne mete hlɛ̃na Biblia o alo mekpɔ se ŋɖeke gɔme o la wɔa, mekpɔ vɔ̃ na wo haɖe o. ŋkpɔ vɔ na haɖe o. Eye ma míada akpe nɛ o. Ne wo Mawu na bena wòyi sukulu ŋu wòte hlẽna nu la, lé be ne Biblia hlẽhlẽ nyuie ɖe. Ye mee Mawu dza to la ƒonuƒo sugbɔ na wò. Ye mee Mawu dza to la ta mɔ na wò. Ye mee wòakpɔ xɔ nusɔsrɔ̃ geɖe le. Ẽ, eŋuti ta Biblia hehlẽ ele viv, ele veve ɖe na Mawu, ele veve ɖe na Kristotɔ. Sɔ yi edzia, Mawu ƒoa nuƒo tona dzitsinya me. míaƒe dzitsinya me. Ne míehlẽ Romatɔwo ƒe agbalẽ eta, eta eve kpukpui wuiene sɔyi wuiadea, mílé le asi kpukpui Romatɔwo ƒe agbalẽ eta eve kpukpui wuiene sɔyi wuiadea, wobe Mawu ŋlɔ eƒe seawo dɔwɔwɔ, esea ƒe dɔwɔwɔ le míaƒe dzime. Esea ƒe dɔwɔwɔ la, woŋlɔe le míaƒe dzime. Nya be dzi si ke wole gblɔ la nyi dzitsinya me. Ena be ne wowɔ nu dra, dzitsinya la nɔ ƒonuƒo nɔ wo. Ne wowɔ nu nyuia, dzitsinya la ƒonuƒo nɔ wo ne wokpɔ dzidzɔ. Fi si ke wodo nu ɖe si la, wodena ta to, womagate ŋu ʋlana o eye aɖasi kple aɖasi kple yeƒe vevesesewo va tona sona eme. Vɔa ne enye be na wò dzitsinya wɔ nu nyuie la, dzidzɔ vana ƒe. Minɔ nu kua, wonɔ kpɔ dzidzɔ nyuie ɖe, ano aha viviwo ɖe edzi. Vɔa ena be na míaƒe dzitsinya la, Mawu sɔ enya de eme, eye mínyana nyuie kple vɔ̃e. Le míaƒe dzitsinya me ye mínyana nyuie kple vɔ̃ewo. Eye amesiame ke ƒe dzitsinya me kɔ ploploploploplo si lãvi da ene la, elate se Yehowa ƒe gbe. Ne dziwò me kɔ la, míagblɔ, míaxlẽ enya ɖe le Biblia me. Apɔtre Paulo, egblɔ nya ɖe. le Ŋɔŋlɔ Kɔkɔea me. Dɔwɔwɔ ta blaeve-vɔ-ne kpukpui wuiadea, dɔwɔwɔ, dɔwɔwɔ bla, dɔwɔwɔ eta bla eve, blaeve-vɔ-ne kpukpui wuiadea gblɔ bena, Le esia me nye hã medoa vevie bena dzitsinya si nu abia ɖeke mele o la, nanɔ asinye ɖaa le Mawu kple amewo ŋkume. Le esia nye hã meɖoa vevie bena dzitsinya si nu abia ɖeke mele o la nanɔ asinye ɖaa le Mawu kple amewo katã ƒe ŋkume. Amen.
Yeƒe dzitsinya la, eme kɔ le Mawu kple amewo ƒe ŋkume. Ne wò dzitsinya me kɔ le Mawu kple amewo ƒe ŋkume la, Mawu Ŋusẽkatãtɔ la, la ƒo nuƒo nɔ, ela gblɔ nya sugbɔ nɔ. To wò dzitsinya me. Ena be egbea la, ne wodza wɔ nuɖea, amewo me dzitsinya ƒonaƒo na wo be ŋva wɔe o. Eɖewo be ne wowɔe. Eɖewo la kplɔ nyuie ɖe. Ne woɖo to, ne dziwò me kɔ, dzitsinya me kɔ, Yesu ƒe ŋu to yewo dzitsinya me ye ɖe ɖi yewo dzo ɖe nuvɔ̃, ɖe nu si ke nyi mɔxe nua dzo la me ka ɖe edzi na wò bena Mawu la zã wò, Mawu la ƒonuƒo na wò. Nuɖewo le la, emɔ ɖewo be yeato la, dzitsinya la ƒonuƒo be ŋva to mɔ o. Eɖewo le abe ŋba wɛɔ, ŋba ke nuo, ŋba wɔ nu yɛɔ, eye wòle akpɔ be ne ŋmu wɛɔ la, wòɖu dzi. Vɔa gale mɔ ne ŋmu se Yehowa ƒe gbea to wò dzitsinya me lɔ ye wova wɔe la, gale mɔ asikplatae enyi na, aɖasie enyi na, vevesese tona sona eme. Kpɔa Mawu medzi nu yɔ so mía gbɔ o. Sɔ yi edzi la, Mawu ba zãna míaƒe luʋɔ Le míaƒe luʋɔ mea, woyɔna nu ɖe bena lɔlɔ̃nu, nunya kple seselelãme. Lɔlɔ̃nu, nunya kple seselelãme. Eye va edzidzidzidzia, Mawu di bena míaƒe nunya nezu yeye. Ne míkpɔ Romatɔwo ƒe agbalẽ eta wuieve kpukpui evelia, egblɔ bena, nunya, míaƒe nunya la, eɖo la trɔ. Ne nunya trɔ la, Mawu la ƒo nu ƒo nɔ to wò nunya me. Ena be gbea ame sugbɔ si ke woaƒe nunya metrɔ le nyaa me o la wa Mawu mate ƒo nu ƒo na wo. Mawu mate gbɔ i wo a na wo nunya o ɖo la trɔ. Mínya be míyi sukulu kɔkɔwo. Ŋ, mína be na míyi sukulu ŋutɔ tsɔ. Míaƒe nunya la, Mawue na mí. Vɔa nu sugbɔ ge le mía nunya me ale gbegbe bena eka míeva Yesua gbɔ, míeva trɔ dzi me la, míaƒe nunya la, Mawu metrɔ asi le eŋuti o. Ehiã be míɖo awɔ sia sia bena Mawu netrɔ asi le míaƒe nunya ŋuti. Mawu netrɔ asi le míaƒe nunya ŋuti. Mawu di be yeazã míaƒe nunya. Mawu di be yeazãe. Vɔa ne metrɔ oa, ne mezu yeye oa, mate zãe o. Mate Zion, ena bena Mawu di be yeazã míaƒe nunya. Ne Enya la trɔ asi ɖe míaƒe nunya dzi la, nusike Mawu le gblɔm la, míla se me nɛ, ye mísɔ le ye dzi. Sɔ ye dzi la, Mawu zãna nusike wogblɔna bena nyagblɔli, nyagblɔli. Míakpɔ elododo blaeve-vɔ-asiɖekɛ kpukpuiwoe nyia elododo. lododo lododo blaeve va shi ɖekɛ, kpukpui bla woe woe nyi lododo taflatse mekpɔ mɔ na viɖe. Lododo blaeve va shi ɖekɛ kpukpui woe nyi agblɔ bena. Ne enyagblɔli meli o la, dukɔ tia gbɔgbodome, tsia gbodome, ke ne eke edzra esea ɖo la, ewa, e, o, o, woayrae. Eh, taflatse. Ne nyagblɔli meli o la, dukɔ tsia gbodome, tsia gbɔdɔme, ke ne edzra esea ɖo la, Woayre ame ene. Amen. Dukɔ nyagblɔli la ne mele o la, wobe dukɔa tsi gbɔ dɔ me. Esia alo tsi gbo dɔ gbɔ dɔ me. Egɔme bena wotsi asi elabe nyagblɔli la ele veve ɖe na Mawu. Le míaƒe gbedoxɔ me la, nyagblɔli tona ga ɖewo me. Eye ne nyagblɔɖia to la, nu sia nu si ke nele ame me, eye ebe, ebe sɔ da ɖe mele dzi la ɖee ɖe go o la wɔa ga ɖe mɔa nyagblɔli tona. Elabe nyagblɔlia le si Mawu ƒe ŋku ene. Nyagblɔli le si Mawu ƒe to ene. Enye Mawu ƒe nu ale gbegbe bena Mawu nya bena le hame alo le ƒuƒoƒoa me la, ame ɖewo ba le nɔa agbe baɖaawo. Ame ɖewo gbɔdzɔ, ame ɖewo le tamɛsusu lele ɖe ɖe gbegbe bena wome vo le woaƒe ŋutilã me o. Vɔa Mawu gale mɔ wa eƒona nu ƒo. Ena be nyagblɔlia, enu ame etɔ̃ ye le eme. Emɔ ka na ame woaka ŋku me na wò alo la fa akɔ na wò alo axlɔ̃ nu wò. Nyagblɔlia, enu ame etɔ̃ ye le eme. Enu gbãtɔa, elae nye be woaka ŋku me na wò. Ewɔ nuvɔ̃. Eye wòsi va vava be le hamea me la, gbɔgbɔ kɔkɔe la zã ame wòla va wòla gblɔe le dutoƒo, eye wòla se Mawu kla to na woe woa, Mawu to na wo bena, Tasi nu vɔ̃ woa da ɖe ŋgba nɔ woe o. Wòse tso vɔa wògbe be ne wodzɔ nudzɔ le fũ, ye ŋutɔ ekpa nya woa le gblɔ. Ɖekpɛgbee gaƒoƒo la va ɖea, wòla va kpea asi ta. Eye sɔ yi dzi la, ame ɖewo le wogbɔdzɔ, ame ɖewo le womagba nya miɔ le ɖusi dzi o. Wodo gbe la ne nuwo katã nu kpe edzi o. Ne wotsi kɔ na wo la, Mawu ƒona nu ƒo sɔ fana kɔ na wo be madidi o la, ye la wɔ nu ɖe le aƒea gbewo me. Xɔ dzi gbɔ ɖe, ne wole do gbe ɖa, nuɖe kpekpe le dzɔ la wɔa, ele mɔa dzi gbɔnɔ. E wo yayra le mɔa dzi gbɔnɔ nyagblɔli to na gaɖo mɛ nenema ke ŋgbe nyagblɔli to na nyina tutu ɖo na ame. Eŋti ta nyagblɔlia ele veve ɖe na eha kple ƒuƒoƒowo katã. Sɔ yi edzi la, Mawu to na ame dzi ƒona nu ƒo na ame. Mawu to na ame dzi ƒona nu ƒo na ame. Kristotɔ gbogbo ɖewo lea kaka ame ɖe be aƒo nu ƒo amiɔm le fũ. Kaka ame ɖe be agbɔn kpa miɔm le funu wo nya me ka me ka yɔ anyi o ewo nya mawu mi mawu nya wu mia alo mɛm le mawu tɔ zana ame ɖe kpekpe mo ɖo ku be xɔlɔ nye ɖe ka seŋ nam la o be ŋusua ŋusu via ɖe ka kuia mawu yɔe be ne va wɔ dɔ ne ye la ese tso kple to vɔ ke edzo vɛ tsi edu du edu bubu me be le vɛ le wɔ dɔ le funu gbe ɖeka gbe kɔsi la le gbe la Edzo le aƒuta yeava yi axɔme ɖa. Aɖaxatɔ ƒo ɖi ɖe ŋutɔ trɔtrɔtrɔ ƒãe ye zɔ ɖe edzi be amenye. Esi ke Mawu ƒo nu ƒo nɔ be ne woawɔ dɔ kpakplii eye wova tsi edzo ya mea, ne meɖe bla kaba oa, wokpɔ ge. Tsa la be sɔ ɖe le eme ƒu dzudzɔ le aɖaxatɔ gbɔ dzo yi axɔme. Eƒe gbɔa eyi ɖo egadzraloƒe be yeaxɔ yeƒe ga ɖi le asawa dzi yeato leke ko aɖaxatɔ bubu bava kpã ŋkɔe ke. va sɔ enya pɛpɛpɛ nɛ. Ye bi dzi le ƒu ƒu dzodzo ya xɔ mɛ. Ŋkpɔ sue o. Etɔ gbɔa, eyi ɖo asi gã ɖe me vɛ ple nu le asia me. To gbɔ nɔ le asi dodo me. Aɖawatɔ va kɔ ɖe dzi le atsi dodo me le do akpa sese ɖe le ta be mi kpɔ ɖekakpui ya Mawu yɔɛ be ne va wɔ dɔ le dzu ya me. Egbe va tsi dzu ya me mi kpɔɛ ɖa. Hoo kpiti kpiti kpiti kpiti o eye ɖekadzea lee va fɔ dzi ma kpla ye da fɔ dume va wo me. Ye va yi klo dzi va ɖe kuku ne ma wo be ye me wɔe nyɔ le trɔ gbɔ va dua me. Ye va tɔn dua dzi. Enu na suo keŋ gbena tɔ dua dzi ya. Yehowa va kpɔtɔ le ƒonu ƒo. Ezã na Adam ɖe mɔ ya sɔ ƒona ƒo na mɔwo. Ezã na eh, gake mi le do gbe la le dua, mi sugbɔ no le do gbe la le dua. Wodzo miɔna ale gbegbe bena egbe ɖe ke amea le do la, womba se neo. Ɖo ŋutsi la te va ame si ke ne le do gbe ɖa le ta oa? Alo ne mi le do gbe ɖa le du la, ɖo ŋutsi ɖe la va ne nenema ma amea alo ne wò ŋutɔ tsa? Vɔa ɔ̃, wosɔ na ɖe le eme o. Ee, to ƒo ɖo nyawo tsa. Ɛɛ, ame ɖewo le ŋutɔ tsa Mawu, wo me trɔa dzi me o. Wo me dze si Mawu be teƒe o vɔa Mawu zã na wo, ƒo nu ƒo na wo. Me ɖo ŋku be na atavi nye Gbe ɖeka gbea, esi trɔ̃subɔla enyi, donc eyɔm to na be na gɔmla wole se la, gbesigbe kpe Martha si tsɔtsi yiyi be ye ya va nɔ axo mea, ne etu nu sia glã na ma ma ʋuʋu ta be o. Ŋ nyi ze ɖeka ze eve o. Mawu zẽ e sɔ sɔ sɔ ƒo to ɖo nam. Mawu zẽ e sɔ ta mɔ nam vɔa ye ŋutɔ va yi asia. Ŋ nya Mawu nya vɔa ŋ trɔ dzi me o. Kpɔa Mawu zẽ. Kpɔa Mawu ya ezã na ameɖe kpekpe. Le Biblia me ŋutɔ tsã elã ƒo nu ƒo. Ne míkpɔ Balak kudo Balaam ƒe nya la, tedzia ƒo nu ƒo. Mawua ŋusẽ le esi esɔ ƒo nu ƒo ne mí. Eŋuti ta mímagbe enyawo susu o. Míaxlẽ lododo wuietɔ̃. Lododo wuietɔ̃. Blaeve vɔ tɔ̃. Lododo wuietɔ̃. Lododo wuiatɔ̃, pardon, lododo wuiatɔ̃, kpukpui blaeve-vɔ-etɔ̃, taflatsɛ, lododo wuiatɔ̃, kpukpui blaeve-vɔ-etɔ̃. Egblɔ be, Ame ƒo nu, ame ƒe nu, ame ƒe nu ƒe nya. ame ƒo nu ƒe nya ŋu ɖoɖo ɖoa dzidzɔ nɛ. Ame ƒe nu ƒo nya ƒe nya la ŋu ɖoɖo ɖoa dzidzɔ nɛ. Eye aleke enya si wògblɔ ɖi egblɔ yi la mehea vivi vane o. Yea va trɔ yi dzi tafla tsɛ. Ameƒonu ƒe nya. Nuɖoɖo ɖoa dzidzɔ nɛ. Ameƒonu. Elabena Mawu te zã ame ɖe kpekpe la ƒonu ƒo. Eye nudodo ɛhɛ. Ne Mawu ƒo ŋti ye, ewɔ nenema ɖo. Míawoe ɖo la wɔ nukɔ? Míawoe la xɔ gbese nɛ. Míawoe ɖo la se enya si ke amea le gblɔ la. Gale mɔ Mawu zana mɔ be ya a sɔ ƒo ŋɖe le ŋkume, a sɔ ɖe ɖiɛ le ŋkume nɛ mi. Mawu ƒoa ŋpo to na mɔ ɖewo ji be na mia se yeƒe gbe ne mia zɔn ɖo enya ji. Sɔ ye ji la, mia kpɔ be ele veve ɖe be amesiame ke ne ta asi ɖokui ne Mawu gbɔgbɔ kɔkɔɛ la, Mawu zanɛ. Gbɔgbɔ kɔkɔɛ can ƒoa nu ƒo nɛ mi. Kpɔ ɖe nu, eye ne o le xɔ ɖe me, ye wotu ƒlɛsawo, wotu ʋɔntrɔ la, ne wole ƒo nuƒo la, mi ba ala ba tenɔ se wowo gbe, atenɔ se nya yi ke wole gblɔ la. Nenemae Biblia na mi nya bena mi nyi gbɔ, mi nyi gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe exɔ alo gbedoƒe. Hm, mi nyi gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe aƒe alo eƒe gbedo, eh, Gbedoxɔ tafratsɛ. Mínyi gbɔgbɔ kɔkɔea ƒe gbedo, gbedoxɔ ale gbegbe bena nenye mínyi mí gbɔgbɔ kɔkɔea ƒe gbedoxɔ la, eɖo la ƒo nu ƒo meke la se. Ame si ke nyi Mawu ƒe Vi, eye eƒe ŋutinya, eƒe ŋutilnu nyi Mawu ƒe gbedoxɔ la, gbɔgbɔ kɔkɔe si ke nele eme la, ne le ƒo nu ƒoa, ela se alo mase? Ela se. Ena bena, vevamɛ vevamɛ le Biblia me, Lododo ƒe agbalẽ, eta, Blatɔ̃ vɔ ve, lododo ƒe agbalẽ, eta blatɔ̃ vɔ ve, lododo ƒe agbalẽ, eta bla, eh, lododo eta wuietɔ̃, pardon, eh, tafratsɛ, lododo ƒe agbalẽ, eta wuietɔ̃, evelia gblɔ bena, Eye esi wole Aƒetɔ la subɔm, eye wo, wotsã wotia nu dɔ la, Gbɔgbɔ Kɔkɔe le gblɔ na wo be, Azɔ mitsã Barnaba kple Saul nam hena dɔwɔwɔ wo si ŋuti meyɔ wo ɖo ene. Esi wole Aƒetɔ la subɔm eye wotsia ŋdɔ la, gbɔgbɔ kɔkɔe la gblɔ bena, Azɔ mitsã Barnaba kple Saul Nam xe na dɔwɔwɔ si ŋuti meyɔ wò ɖo ene. Amen. Dɔwɔwɔ. Hm? Dɔwɔwɔ. Gbɔgbɔ kɔkɔe ƒo nu ƒo ne ehamea mea, eye wose bena amea me eve yawo tsa wo bena woayi ɖe dɔ ɖa si edɔ de edɔa dzi ne yewo, ne ye Mawu. Sɔ yi dze mía va kpɔ edɔwɔwɔ ta wuiade. Dɔwɔwɔta wuiade kpukpui ade. Dɔwɔwɔta wuiade kpukpui adea gblɔ bena, Eye esi wotsɔ Frigia kple Galatia nutowo me yi la, gbɔgbɔ kɔkɔe la xe mɔ na wo be womagblɔ enya le, nya la le Asia o. Esi wotsɔ Frigia. kple Galatia nutowo nutowo me yina yi la, gbɔgbɔ kɔkɔe la xe mɔ na wo be woagagblɔ nya la le Asia o. Gbɔgbɔ kɔkɔe be exe mɔ na wo be womagblɔ. Leke wowɔe alo ga ma me la, woawo ŋutɔ ɖeka, Mawu ɖeka nye woƒe gbɔgbɔ kɔkɔe xe mɔ na wo be woagagblɔ Mawunya. Woyi dze kaka Mawu ƒe nya, vɔ wobe gbɔgbɔ kɔkɔe be ao medze be woayi o. Ne wotrɔ gbɔ va, ele abe dɔdasi ɖe le Mawu si eye ne ehlẽ nya sɔ yi ŋgɔ la, ekɔ gbɔ va aƒeme la, ekɔ va ta asi ɖokui la, Mawu ƒo nu ƒo na wo bena, Yehiã wo le Europa, yehiã wo le abrotiwo be dua me. Eye wodze mɔ. Gbɔgbɔ kɔkɔe ƒona nuƒo. Gbɔgbɔ kɔkɔe ƒona nuƒo. Ena bena Kristotɔ ɖo la wɔ siasia sese ɖe bena woku gbɔgbɔ kɔkɔe me kadodoa ɖo la like. Elabe miɖo atasi mia ɖokui ne gbɔgbɔ kɔkɔea. Miɖo la subɔ gbɔgbɔ kɔkɔea. Miɖo la ƒo gbɔgbɔ kɔkɔea amla. Miɖo la tasi mia ɖokui ne gbɔgbɔ kɔkɔea aɖɔ mi taŋ akplɔ mi ŋu. Eye nuɖewo shike mido shi la, mi ma va do shi ke o. Ame gbogbo ɖewo le amea wo me yɔ wo. Vɔa ku ɖo nɔnɔme ɖe ŋuti la, wova nɔ te be Mawu yɔ wo eye le dɔa me la, wova kpɔe la dona ɖesi do bena nya bue yewo le do ɖesi do le teƒe sia. Ena bena Biblia na mínya be gbɔgbɔ kɔkɔe ƒoa nu ƒo ne míaƒe gbɔgbɔ bena mínyi Mawu viwo vavã. Ne wonye Mawu ƒe viwo vavã la, gbɔgbɔ kɔkɔe la ako, ako, a. aɖe nuwo gɔme na wò, akplɔ wò, ana aɖaŋu, ana wò dzesiwo. Ye mi sɔ le ye dzi. Sɔ ye dzi la, gbɔgbɔ kɔkɔe la kudo Mawu ba ƒoa ŋƒo to na edre kuku kple ŋutega me. Ne mi kpɔ Yoa nukata Hiob ba gbalẽ ta blatɔ kpukpui ene, ewɔ ene sɔ yi ɖe ewɔ atɔ. Yɔ gbagbalẽ blatɔ̃ vɔ tɔ̃ kplikpli wuienea sɔ yi ɖe wuiatɔ̃ la, Biblia na dzesi ɖe nu si le teƒe sia. Yɔ gbagbalẽ eta blatɔ̃ kplikpli wuiene sɔ yi ɖe wuiatɔ̃ gblɔ bena, Elabena Mawu ƒoa nu le emɔ si kple emɔ kemɛ dzi. Ke wome dzea si o. Le drɔekuku kple ezã me ŋutega, ne amewo yi alɔ̃ me eye wole alɔ̃ dɔm la le aba dzi la, elabena Mawu ƒoa nu le mɔ si kple emɔ kemɛ dzi. Ke wome dzea si o. Le drɔekuku kple ezã. me ŋutega me ne amewo yi ɖo alɔ̃ me eye wole alɔ̃ dɔm la le aba dzi la. Amen. Wole dɔ alɔ̃. Mawu ƒe akpɔtɔ le ƒo nu ƒo. Ne míkpɔ kpɔɖenua le Mateo ƒe agbalẽ me, esi ke Mateo ƒe agbalẽ, Mateo ƒe agbalẽ eta gbã kpukpui blaeve, Mateo ƒe agbalẽ eta gbã kpukpui blaeve. Ele gblɔm abe aleke wò Matiyo ƒe agbalẽ ta gbã ƒui be, Ke esi wòle nu sia ŋuti bum la, kpɔ ɖa, Aƒetɔ ƒe dɔla aɖe ɖe eɖokui fia le drɔ̃eƒe, gblɔ nɛ bena, Yosef, Dawid vi, mègavɔ̃ srɔ̃wò o, Maria, Maria, kpɔkplɔ va gbɔwò o, elabena eƒu si ke wòfɔ la gbɔgbɔ kɔkɔe la mee wòtso. Ke esi wòle nu siawo ŋuti bum la, kpɔ ɖa, Aƒetɔ ƒe dɔla aɖe ɖe eɖokui fia le drɔ̃eƒe. gblɔ nɛ bena, Yosef, Dawid vi, mègavɔ̃ srɔ̃wò Maria kpɔkplɔ va gbɔwò o, elabena eƒu si ke wòfɔ la gbɔgbɔ kɔkɔe la me wòtso. Amen. Eƒu si ke efɔ la gbɔgbɔ kɔkɔe la mee so. Edrɔ̃e mee. Ne miexlẽ enua dze ŋgɔ la, mikpɔe do dzesi do bena Yosef ƒe atamɛsusu baɖa lɔe le eƒe atame nɛ. ku ɖɔ e Maria ŋtsi, mi nya ŋtsi nya la kple wa esi ke gbɔgbɔ kɔkɔɛ ɖe sɔfiɛ to drɔɛ me la edze mɔ wuiwui wa Mawu ba kpɔtɔ le ƒo nuƒɔ to gbɔgbɔ kɔkɔɛ la. Miawo ŋtɔɛ la tasi mia ɖokui ne Mawu ƒe ame nuveve la ne a ƒo nuƒo ne mi to emɔ sugbɔ dzi Kristotɔ gbogbo ɖewo le la e Mawu ɖena nu sugbɔ fiɔna wo le drɔɛ me Ŋ, edrɔ̃e aga ɖewo me ma ɖe akpa eve, eɖewo nyi gbɔgbɔ vɔ̃ me drɔ̃e, eɖewo nyi e, Mawu tɔ, keŋgbɔ eɖewo nyi ŋutilã ƒe drɔ̃ekukuwo. Ŋ, vɔa Mawu di bena yeaɖe nusiɔ va megbe la, d, e, gbɔgbɔ vɔ̃ tɔ enyi o, ye ŋutɔ tɔ enyi o kple ŋutilã tɔ alea, nusiɔ kekeŋ Mawu le ɖe sɔ fiɔ bena nàkpɔ ɖokuiwò dzi nyuiɖe. Ŋba nɔnɔ agbea yakayaka o. Mawu ɖena nu sugbɔ fiana mí le drɔ̃e me kple ŋutega, vɔa mísɔna ɖe le eme o. Ne nua va dzɔ vɔ kiŋgɔdzi va klãna asi le ta sɔ yi dzi la, míahiã dodo. Sɔ yi dzi la, enu dzɔ le ame dziwo. Gale mɔ ame mawoe nana bena kpɔɖenuwo gbɔ be zomename alo aya ŋugatema, dziɖegbe ƒe ŋusẽ eƒona ame. Elabe wò ŋusɔ de le eme o, ne ga kemɛ ye ezu ame o alo dziɖegbe ƒe ŋusẽ wɔe nɔ eo la, eo la kpla enu sugbɔ le eme. Elabe ga lɔ me wa ne Mawu ƒo nuƒo nɔ eo kaka zi etɔ̃ eye wò ŋusɔ de le eme o ye nua dzɔ la, Mawu va tona na ame bena eo kpɔ fifia. Eo kpɔ nua enu ko do shia fifia, eo kpɔ leke ele ele ta nɔ eo vɔ elo ko la wɔ elo vivi o. Ye me ye Mawu tona huna ŋkuvi na ame, ye me ye tona Mawu nana bena eŋku na hu nɔ zɔn. Ye mee Mawu tona nana emɔ katã me. Eye ke Mawu tona ɖena nu gɔme sugbɔ na ame. Eye wa sɔ yi edzi la, Mawu va ƒo nuƒo to na eha dzidziwo me. Eha dzidzi kafukafu kple subɔsubɔ be ha. Galo mɔ wa eha si ke wo le dzi la, ame ɖe le teƒe me, ame ɖe le aha dame nɔ alo ame ɖe le aƒea me. Esi ke wo le dzi ha la, eha ƒe nya gbe la, eƒo na nuƒo la ƒo nuƒo ne wò ŋutɔ. alo ame si ke ɖe le aha dame nɔ alo ne wole dzi ha le tsɔtsi xɔ me ga ɖe me la, ame ɖewo nɔ avi fam, ame ɖewo nɔ se ɖuɔ, ame ɖewo meva xaya na ŋkua wokpɔ na ɖokui le ha me. Eha la si ke na be me xaya o ye wole fa vi la, eha ma le ƒo nuƒo nɔ enya ti ke ɖe le me la sɔ de dɔwɔwɔ me. Sɔ yi edzi la, Mawu ƒoa nuƒo ne mi kple egbe gã. Ne míekpɔe do dotsitoa, Mose la, Mawu yɔe kple gbe gã, Mose, Mose, zetɔ, wòe ne eda xɔ du me, vɔ eva trɔ gbɔ va. Yesu, si ke wole nyrɔe ɖe tɔ me la, ŋ, míate ŋu gblɔ be Mawu si ɖe ta, wole nyrɔe ɖe tɔ me la, wobe egbea ɖi so dziƒo be, Mise la, ɖevi sia la, ɛɛ, yelɔ̃e menya gbɔ, mise gbea. Mise gbea nɛ. Nu sia nu ke le gblɔ la, miase nɛ. Eye ne mikpɔ Mose la me la, wobe Mose kudo Mawu wokana ase ŋu sie xɔlɔ kudo xɔlɔ ene. Menya mu nyuie nɔ wo nyi, mewɔna mu nyuie nɔ wo ƒona nuƒo sie ke ŋtsa le ƒo nuƒo le radioa dzi ye mi le se ene la, nenema ye wokana ase ŋue wa. Eva va eme bena le to kɔkɔea dzi la, wobe Yesua kudo ameɖewo le ka ase ŋu va le ƒo nuƒo. Ŋ ma wòe ame trɔ, ela te yɔ ŋkɔ wòla pompom nɔ agbãgbã, wòla te se ŋkpea kple to o, wòla te se kple to o. Mawu ba kpɔtɔ ɖe ƒo nuƒo. Sɔ yi edzi la, Mawu ƒoa nuƒo to na mía tɔwo kple mía nɔwo, mía tasiwo, mía naviwo ke gaƒo le me ɖewo le wotrɔ dzi me ke ŋgbe ɖewo le ŋutrɔ dzi me o. Mawu zãna kplɔlawo tsã ƒona nuƒo ɖe mí. si ke wonyi kplɔla, kplɔla sia kplɔla la, Mawu la te zãe bena aƒo nu ƒo ne mí. Míawoe la ke to, aɖo to woabe nyagbea. Eke ne nyo asɔe, eke megblẽ oa, eke ne gblẽ tsã awɔe ɖe ɖe ne asɔ yi ɖo agbea dzi. Ne míkpɔ xexeame la, Atsaƒu, etogbewo, eto kɔkɔwo, etɔsasrawo la, esia me la, ne míkpɔe la, aɖiɖeviwo, elã klewo, egbemelãwo, aƒemelãwo keke nu si ke Mawu ɖo kple eƒe asi la, ne míkpɔ ɖo ga ɖe me la, ànya be Mawu le. Mawu zãna nu sia sɔ ƒoa ƒo ɖe mí. Eye ne mísɔ asɔ wu nu la, e, radio. television, didiƒe ƒe nukpɔmɔ̃wo kudo nyasemɔ̃wo kple agbalẽwo si Kristotɔwo ŋlɔ la kple nu siwo woŋlɔ le agbalẽa me la, galo me Mawu zãnɛ sɔ ƒo nu ƒo na mí. Radio ye o, television ye o, Mawu zãna nu sia keŋ ƒona nu ƒo na mí. Ah, ne mama nasɔ viɖe kpe mí ɖo.
Yio, mi da kpe na mi shigbe leke mi kplɔ mi do Mawua etɔ be nyi ta. Ee, ŋusẽ le si se ƒe mu le na ebe e dɔ wɔwɔ o. Eto na mɔ ɖe kpekpe sɔ po na nu po na mi e abe vi ku tɔ nene e ta ela te ŋpo nu po na mi to ebe nya me. Ee, ela po nu po na mi to gbɔgbɔ kɔkɔe dzi To miabe dzilawo dzi afi kpekpekpe aya popo edzi be dzea ga ɖe me Mawu le dzea gblɔ nya ɖi na woe ta Mawua edzi be ya ƒo nuƒo na mi mia tɔ gbe nyi be na mia nɔ to dzi mia nya ɖe ko do na toe e aƒu to anyi ado to Mawu me mi le gbɔ be mi le wɔ mi le ƒo nuƒo kple alo mi le do gbe ɖa mia nɔ to dzi mia mia nɔ mia nɔ egbɔ kple miabe susu miaƒe dzi. Míaƒe dzi blibo, míaƒe amenyenya blibo, Mawu la ƒo nu ƒo na mí. Ne míabe dzitsinya me gbe, egbe kɔ, ye míabe susua le Mawu ŋuti, eye míaƒe seselãmewo katã mísɔ do Mawu gɔmea, ela ƒo nu ƒo na mí. Ta mide akpe na mi le egbetɔa ta. Yo, enyɔ.
Míahu ka nɛ mi viɖe, mí, mítsi ame eve ɖe kpɔtɔ ɖe? Míasɔ ŋu ka nɛ todzinɔlawo ne be yeayɔ la blaasiɖeke vɔ tɔ̃ naneke ene blatɔ̃ vɔ nyi blatɔ̃ vɔ nyi blaasiɖeke vɔ tɔ̃ naneke ene blatɔ̃ vɔ nyi blatɔ̃ vɔ nyi. Ne nyabiɔse ɖe le asiwò alo àsɔ nane sɔ kpee la, mɔ ɖeɖe le bena àte yɔ faa. Enyɔ mía ayi dzi kple Cours biblique-a, nusɔsrɔ̃ si ke míyɔ be Cours biblique par correspondance la. eh, amewo dze gɔme, ye ame ɖewo xɔ kura gbogbo ɖe ke wosɔ da ɖe aƒewo me, ke wome sɔ ɖɛ le eme ɖoa, mi ɖe kuku ne mi be mi kpɔ ɔ na mi ega ye mi zã sɔ wɔ nu sia wɔ la, wo xɔ nua vɔa wo ŋlɔ be sɔ da ɖe aƒewo me la, ne wole to dzi gaƒoƒo sia me la, mi ɖe kuku nɔ be na wɔe ne asɔ ada ɖo teƒe si ke mi xɔe lea, eh, ne mia trɔ asi le eŋti, mia kɔrize alo mia kpɔ eme ɖa, ne mi wɔe vɔa mia va sɔ yeye bu va da ɖe teƒe sia nɔ. Kakakaka nusɔsɔ blaeve vɔ adea awɔe vɔ, eye ne wòwɔe vɔ la, axɔ ɖaseɖigbã nɛ kudo Biblia la. Ele adɔ dziwò ŋtsi ta ŋgbagbɔdzɔ sɔ de dɔwɔwɔ mɛ. Wɔe, eye kakaɖedzi le nya si bena wòle ase ŋɖe gɔme eŋtsi ta. Mísɔ teƒe nusiɔ da le teƒe ɖewo. Wòle ate kpɔe le Pharmacie Sanguera, ele edzeŋkɔ Lycee de Sanguera le Agboemɔa dzi. Mísɔ ɖewo da lo Pharmacie.

Le teƒe sia ko la, nàkpe ɖe eŋuti. Míesɔ ɖe ga ɖe mía gbɔ le teƒe sia le San Enukatuma Seminɛ, Token Seminɛ, aŋɔmɔa to me la, ʋu ku la ƒe teƒe ɖe le yɔ be Haute Ecole le Petit Jesus. Ɖo eme kpɔ la, nàkpe ɖe eŋuti. Vɔa ne wòle di be na yeayɔ mí la. Eee, míele mía be nɔba ŋua eya, plus 228 70 41.

Plus 228 22 22 51 66. Nɔ ga nɔ ba sia keke wo le whatsapp ji eye no le ji la ba kpɔ nuwo nyuie ɖe la no yi youtube ji no kpe ƒo Emmanuel Awudza kpɔ a wo la ke ɖe nusɔsrɔ̃ sia tsa ŋti mi sɔ do youtube ji nusɔsrɔ̃ sia nusɔsrɔ̃ si ke mi wɔna le teƒe sia la ele youtube nya ji no kpe ƒo Emmanuel Awudza kpɔ a wo la ke ɖe nusɔsrɔ̃ sia ŋti ela kpe ɖe ŋti wɔ. la kpe ɖe ŋuti o, eye Mawu la ave nuwo tsã azu nuɖe le mɔzɔzɔa me, ci ta Mawu neyra mí, eye neyra todzinɔlawo, eye míasɔ wu nu le ke. Eo, mi amɛ kewo kplɔ mi ɖo eo kplɔ mi ɖo egbea, Mawu ne yra mi, eye Gbɔgbɔ Kɔkɔɛ ŋtɔ ne de mi gbe na ebe nya. Papa, mi de akpe na wò be na eva wɔ edɔ sia tom ya dzi, eye Papa, mi ka ɖe edzi be na Wò ŋusẽ kplɔ enyaya do, eye edzi ko wose nya, eto ko wose nya. Gbɔgbɔ kɔkɔe do ŋusẽ wo bena woasɔ deli me ne nyɔ le woa me, bena yewoanɔ kaɖedɛ nyuitɔ kuɖo wo, yewoaxɔ gbe ɖe asi tso gbɔwò, yewoaxɔ afɔdoƒe tso gbɔwò, bena Papa woa be agbea naga yi, naga, naga dze edzi na wo sɔwu, eye kaɖedɛa naga vivi sɔwu. Papa, mi de akpe na wo, eye mi ga sɔ dɔwɔƒea de asiwò me.